Genesis 30 Fela Ragele o be a sa belegele Jakobo bana. Ka gona a tseba fela mogolwage gomme a re go Jakobo, Mphe bana, go sego bjale ke tla ikhwela. Jakobo a befelela Ragele a re, A nka kgona go ema legatong la Modimo? Ke yena a go thibelago go ba le bana. Ragele a re, Lekgoba la ka la mosetsana Bilha šo robala naye a ntlhatswe dirope. Ka tsela yeo le nna ke tla ba mmagongwana ka yena. Ka fao a mo neela Bila gore e be mosadi wa gagwe, gomme Jakobo a robala naye. Bila a ima mme a belegela Jakobo morwa. Ragele a re, Modimo o nkahloletše. O kwele thapelo ya ka mme o mphile morwa. Ka gona a mo rea leina la Dane. Bila a ima gape gomme a belegela Jakobo morwa wa bobedi. Ragele a re, Ke katane o šoro le mogolwake, fela ke fentše, ka gona a mo rea leina la Naftali. Ge Lea a bona gore o emišitše pelego, o ile a neela Jakobo lekgoba la gagwe la mosetsana, Silpa, gore e be mosadi wa gagwe. Silpa a belegela Jakobo morwa. Lea a re, Ke bile le mahlatse, ka gona a mo rea leina la Gade. Silpa a belegela Jakobo morwa yo mongwe. Gomme Lea a re, Ke thabile kudu. Bjale basadi ba tla mpitša yo a thabilego. Ka gona a mo rea leina la Asera. Ge go bunwa korong, Rubene a ya lešokeng gomme a hwetša dienywa tša meratišo, a di tliša go Lea mmagwe. Ragele a re go Lea, Hle, mphe dienywa tše dingwa tša morwago. Lea a mo fetola a re, Na ga se wa kgotsofala ge o nkamogile monna, bjale o nyaka go nkamoga le dikenywa tša morwaka tša moratišo? Ragele a re, Ge o ka mpha dienywa tšeo, o ka no robala le Jakobo bošego bjo. Ge Jakobo a boa mašemong mantšiboa, Lea a tšwa a yo mo gahlanyetša, a re, O swanetše go robala le nna bošego bjo, ka gore ke go rekile ka dienywa tša morwaka tša moratišo. Ka gona Jakobo a robala le Lea bošego bjoo. Modimo a kwa thapelo ya Lea, mme Lea a ima, a belegela Jakobo morwa wa bohlano. Lea a re, Modimo o mphile moputso ka ge ke neetše mogatšaka lekgoba la ka. Ka gona a rea morwa wa gagwe leina la Isakara. Lea a ima gape gomme a belegela Jakobo morwa wa boselela. A re, Modimo o mphile mpho e botse, bjale mogatšaka o tla nkgotlelela. Ka gobane ke mmelegetše barwa ba ba selelago. Ka gona a mo rea leina la Sebulone. Ka morago Lea a belega morwedi a mo rea leina la Dina. Ke moo Modimo a gopotšego Ragele, a kwa thapelo ya gagwe, gomme a mmula pelego, a ima, a belega morwa, a re, Modimo o ntlošitše dihlong, a Morena a mphe morwa yo mongwe, ka gona a mo rea leina la Josefa. Ge Josefa a seno belegelwa Jakobo, a re go Labane, E re ke boele gae, mphe basadi le bana bao ke ba šometšego, ke tloge, gobane o tseba ka moo ke go diretšego ka gona. Labane a re go yena, Hle, a re kwane, ke be ke na le madimabe, gomme Morena o ntšhegofaditše ka lebaka la gago. Mpotše gore ke go lefe bjang, gomme ke tla go lefa. Jakobo a mo fetola a re, O tseba ka moo ke go šometšego ka gona le ka moo mehlape ya gago e atlegilego ka gona e di šwa ke nna. Leruo le lennyane leo o bego o na le lona pele ke tla le oketšegile kudu, gomme Morena o go šogofaditše ka lebaka la ka. Bjale la ka lapa nna ke tla le šomela neng? Labane a mmotšiša a re, Ke go fe eng? Jakobo a mo fetola a re, Ga ke nyake tefo. Ke tla tšwela pele le go godišetša mehlape ya gago ge o dumela taba ye. A ke sepelele mohlape wa gago ka moka lehono, ke kgethe kwanyana tšohle tše ntsho le tše swana, le dinku le dipudi tšohle tše kgwadi le tše kgwana. Tšohle tšeo e be wona moputso wa ka. Ka moso o tla tla o bona ga eba ke ile ka botega. Ge o ka re o etla go lekodišiša dihuswana tša ka, wa hwetša pudi ye nngwa e se ya kgwadi goba ya kgwana, goba kwanyana ye nngwa e se ye ntsho goba ye swana, o tla tseba gore e utswitšwe. Labane a mo fetola a re, Go lokile, a re dire bjale ka ge o bolela. Eupša letšatši leo Labana a hlaola diphoko tše sega le tše kgwadi, le dipudi tšohle tše kgwana le tše segana, le tšohle tše di nago le bošweu, a hlaola le dikwanyana tšohle tše ntsho le tše swana. A laela barwa ba gagwe gore ba di diše, gomme a tloga go Jakobo le dihuswana tšeo, a di gapa leeto la matšatši a mararo. Jakobo a šala a hlokometše dihuswana tše di šetšego tša Labane. Jakobo a tšea dithupa tše meetse tša mapopoliri le tša moalmone le tša moplatane gomme a di khuma ka mathoko tša ba le methaladi ye mešweu a bea dithupa tšeo pele ga dihuswane magopong a tšona a go nwela. A di bea fao ka gore di be di goelana ge di tlile go nwa. Ka gona, ge dipudi di goelana pele ga dithupa tšeo, di be di tswala diputšanyana tše segana le tše kgwadi le tše kgwana. Jakobo a hlaola dinku dipuding mme a di lebanya le dihuswana tše nalana le tše ntsho tša mohlape wa Labana. Ka tsela ye a itirela mohlape wa gago, a o hlaolela thoko, a se ke a o hlakanya le wa Labane. Ge diruiwa tše di tiile go di goelana, Jakobo o be a bea dithupa tšela pele ga tšona kua magopong gore di tle di goelane mo gare ga tšona. Eupša o ile a se ke a bea dithupa tšeo pele ga diruiwa tšeo di fokolago. Ka gona Laban a ba le diruiwa tše di fokolago, mola tša Jakobo e le tše di tiilego. Ka tsela ye, Jakobo a huma kudu-kudu. A ba le mehlape ye mentši le makgoba le dikamela le dipokolo.